Sou, gudde Moien. Ech mengen, mer kënnen ufänken. Ech begréissen Iech dann op eiser Pressekonferenz hei am Casino de Bouneweg vum Syndikat Eisebunnen mam OGBL-Landesverband. betreffend d'Promotioun vum Transport public, virun allem op der Schinn. Dir hutt och eng Pressemapp, fannen ech, mengen, Dir hutt schonn alleguer eng kritt, mat engem klengen Historique vu wat bis ab 1945 esou geschitt ass. Ech géif awer dann direkt den Historique iwwersprangen an op d'Säit 11 ufänken. Fairerweis ass natierlech ze erwähnen, dass an der leschter Zäit vill vun der Regierung an och vum jetzegen Transportminister am öffentlichen Transport bewegt ginn ass. Et muss een awer och dozou soen, dass awer och negativ Punkten dozou sinn. Ech wëll do. E puer Punkte soen, dat ass zum Beispill d'Schléissung vun der Sektioun Rëmeleng-Stad op Rëmeleng-Ëtteng, well do eng Barrière an der Wee war. Haut kucke mer net méi esou, gëtt ginn Unterführungen gemaach, mee do ass dann 1996 einfach emol en Dél vun enger Linn zougemaach ginn.

Dann d'Sektioun Kleng Bettesch-Stengefort, déi ass dann och schlussendlech 2017 zougemaach ginn. A mer hunn och ëmmer e stännege Risk, dass déi Strecke, Stéchstrecken Näerzeng, Rëmeleng, Stad oder Ettelbréck, Dikrech souguer zougemaach ginn. Als Landesverband hu mir eis natierlech vill Ideeë gemaach a wou mer elo kënnten de Schinnentransport hei nach am Lëtzebuerger Land promouvéiere kënnten. An ech géif do mat der Linn 10 ufänken, Säite 12, da kënnt Der dat mat ankucken. Wéi elo grad schonn ugeschwat ginn ass zwësche Clierf an Ëlwen just nach ee Gleis. Do si mer vun der Zweegleisegkeet erofgaang op ee Gleis an do misst mer onbedéngt erëm op dat zweet Gleis eropgoe fir d'Capacitéit vun där Linn ze augmentéieren an den Horaire ze stabiliséieren. Do leeft e Projet, fir datt do wou dat zweet Gleis war eng Vëlospist soll gebaut ginn, Also mir si net géint d'Vëlospisten, mee mir hätten awer léiwer, dass dat zweet Gleis erëm do gemat gëtt. An d'Vëlospist wär bestëmmt méi attraktiv, wann een déi giff duerch de Bësch lafe loossen aplaz niewent enger Eisebunnslinn. Et ass net ëmmer fort, fir niewent engem Zuch do ze fueren. Wéi gesot, mir hätte gär, dass onbedéngt, dass dat zweet Gleis erëm gebaut gëtt zwëschent Ëlwen a Klierf. Op där Linn bleiwe mer natierlech dann och. Mir hätte gär, dass do Zich amplaz gefuer ginn, dass déi Leit, déi belsch Frontalieren aus der Géigend vu Vielsalm an Trois-Ponts, déi kommen haut mam éischten Zuch, ass deen um 8 Auer 45 un, do, dat ass ze spéit fir schaffen ze goen, déi sollen op d'mannst véierel fir siwen oder véierel fir aacht sollen do Zich agesat ginn. Dat selwecht sollen och direkt Zich zwësche Lëtzebuerg a Léck agesat ginn, fir de Réseau vum TGV Est a vum Thalys an ICE unzebannen. Bleiwe mer nach bei der Linn 10. Zu Klierf ass elo eng nei Schoul gebaut ginn an do hätte mer och gär, dass dann en zweete Souterrain gebaut gëtt, fir dass d'Schüler virun allem sécher op de Quai kommen. Haut mussen déi dee ganze Wee vun der Schoul bis ganz ënnen hin op d'Gare lafen. Do misst onbedéngt en zweete Souterrain gebaut ginn. Op der Linn, Eisebunnslill zwëschent der Ettelbréck an Dikrech, wéi scho gesot, dat ass och ëmmer e Risk. Do hu mer scho missten Initiative starten an der Vergaangenheet, fir déi Linn ze retten. Mussen nei Arrêtë kommen. Ech zitéieren als Beispill een op der Héicht vum Cactus Angelduerf. An dann soll och eng Etüd gemat ginn, fir déi Eisebunnslinn Richtung Gilsduerf ze verlängeren. Ech entschëllegen de Buergermeeschter vun Dikrech haut, dee sollt, huet sech de Moien entschëllegt. Dat ass och eng ganz kloer Fuerderung vun der Dikrecher Gemeng. An ech mengen, do ass an zwee Deeg och eng Pressekonferenz zu Dikrech wéinst der Mobilitéit an der Nordstad. Dat gitt Der dann och do nach eng Kéier gewuer. Jiddefalls sollt haut de Moien hei sinn. Ech begréissen awer dann an deem Kontext den éischte Schäffe vun der Gemeng Biissen. Och do komme mer herno iwwer déi Streck ze schwätzen. Do kann de Roger Sauerfeld dann e puer Wuert dozou soen. Weiderhin, ob et och am Éislek D'Eisebunnstreck Kautebaach-Wolz, do gëtt an der Industriezon hannenaus e grousst Immobiliëprojet gebaut an do hätte mer och gär, dass déi Eisebunnsstreck dann ëm den, dat ass ech mengen e Kilometer, maximum Kilometer, verlängert gëtt wier an deen, an déi, an dee Wunnprojet do eran a wier wat och net weider Direktioun Baasnech. Do muss een onbedéngt oppassen, dass do d'Assiette och erhale bleift, dass do, wann eng Kéier esou eng Entscheedung kënnt, fir do weiderzefueren, dass do net alles verbaut ass. Da kommen ech bei déi. Dat selwecht vun der Assiette zielt natierlech och fir Klengbetten-Stengefort. Do ass déi Décisioun eben deemools getraff ginn, dass do zougemaacht gitt. Mee do muss een, wann do eng aner Regierung kënnt, da misst een awer eng Kéier oppassen, dass do och net alles verbaut ginn ass. Dann e ganz groussen Uleies vun eis, an duerfir ass de Roger och haut hei, d'Reouverture wier de Persouneverkéier zwësche Biissen an Ettelbréck am Kader vum Projet Nordstad. Dat wär eng Saach vu groussen Zuel vu Bussen, déi haut aus dem Réidener Kanton, aus der Réidener Géigend duerch Ettelbréck géif duerchfueren, wou een dat kënnt vermeiden, datt een de Schüler, zum Beispill de Schülertransport zu Biissen géif opfänken an da mat enger transversaler Streck Biissen, Dikrech a weider herno vläicht bis op Gilsduerf kënnt do fueren. Natierlech och mat neie Quaien, wéi och zum Beispill zu Ettelbréck beim neie Bürokomplex One, dee jo elo gebaut gëtt, do wou d'Zigarettefabrik bis dato stung. Do kënnt een natierlech och e Quai schwämmen. Dat huet, mir hunn natierlech och mam Buergermeeschter vu mat der Gemeng Colmer geschwat a mat der Gemeng Ettelbréck,

Weider ginn ech säit 15 op déi Waasserbëlleger Streck, wou mer och géife mengen, et géif eis gutt gesinn, wa mer zu Mutfort e Quai géife bauen, soit op der Linn 30 oder op der Linn 40 fir ier si ren an wéi och Eng al Fuerderung ass nach ëmmer déi Ligne ferroviaire Richtung de Kierchbierg iwwer de Flughafen. Dir wësst jo alleguer, dass um Findel eng Gare gebaut ginn ass. Op der Ligne 60 d'Kreatioun vun direkten Zich zwësche Lëtzebuerg a Wolmereng. Do gëtt jo eng nei Eisebunnslinn gebaut a wann déi besteet, hu mer vill méi Kapazitéite Richtung Lëtzebuerg vu Beetebuerg aus. Also dierfir sollen dann och Wolmerech-Les-Mines direkt Zich erëm an d'Stad fueren. Komme mer bei Diddeleng Usine. Och déi Linn Diddeleng soll den Croisement vun den Zich, deen haut zu Diddeleng Usine sinn, dee soll an Diddeleng Ville verluecht ginn, fir d'Stabilitéit vum Horaire do ze verbesseren. An da sollen natierlech och, wéi gesot, déi direkt Zich do lafen. Déi zäiteg Kreatioun vun direkten Zich an de Spëtzestonne, virun allem an de Spëtzestonne stelle mer hei, schwätze mer hei, ass vu Lëtzebuerg-Rëmeleng an och herno vun Audun-le-Tiche. Dir wësst jo, dass do am Kontext vum Mobilitéitsprojet am Süden déi Eisebunnsstreck Audun-Le Tiche soll zougemaacht ginn. Also dat ass fir eis en neit Wuert, No-Go. Mir erwaarden, dass do direkt Zich vun Audun op Lëtzebuerg gefuer ginn, dass déi Linn bestoe bleift an dass déi Linn an de Mobilitéitsprojet vum Süden agebonne gëtt. Dann hu mer och nach iwwer eng Relance vun der Offer vun op Saarbrécken, iwwer Diddenuewen, Bouzonville, Dillingen oder Waasserbëlleg, Konz. Do ass eng Etüd, déi soll nach eng Kéier relancéiert ginn, fir dass mer do och d'Zich Linne lafen. A mir sinn um Gaang mat der CGT, hu mer eng Initiativ Lafen, wier erëm nei Nuetszich erëm un d'Lafen ze kréien, vu Vintimille op Lëtzebuerg. Do war elo och schonn déi éischt Aktioun virun zwee Méint zu Metz, wou mir mat de Kollegen hei aus Frankräich och zesummen do waren. An dat ass och eng Schinn, wou ee sollt erëm mat opklammen. Dann hu mer nach iwwer Säit 18, schreiwe mer iwwer de Service au client. Mir erwaarden, dass eis Zich nach ëmmer an alleguer, och beim neie Contrat service, dee muss erstallt ginn, dass eis Zich vum Personal d'accompagnement Begleet ginn. Mir waarden nach ëmmer vum Ministère, dass dat Beruffsbild vum Personnel d'accompagnement soll nei ëmgeschriwwe gi mat méi Responsabilitéite fir eis Leit. An géifen och, et géif och gutt dru gesinn, wann. Mir haten och eng duebel Besetzung fir Zich mat enger gewëssener Capacitéit, fir dass mer d'Sécherheet, den Accueil an d'Sécherheet vun der Exploitation garantéiert hunn an eisen Zich. Mer erwaarden och, dass eis Garen lieweg Gare bleiwen, dass Commercen, Restauratiounen oder Bürosräim an eise Garen implantéiert ginn, fir dass mer keng doudeg Garen hei zu Lëtzebuerg kréien. An dann sollen den Busréseau soll dee sou opgebaut ginn, dass mer net sou plazeweis wéi haut schonn mam Bus laanscht Gare fueren. Dat hu mer haut zu Péiteng deelweis. Eist d'Bussen sollen den Zoubréngerdéngscht vun de Gare sinn, sou dass d'Leit da kënnen op den Zuch klammen. An da kommen ech op déi lescht Säiten e bësse bei de Fret. Also eis Regierung huet ganz kloer e Green Deal Ofkommes ënnerschriwwen an dat sollen dann och déi politesch Versprieche sollen agehal ginn a mer solle erëm esou vill wéi méiglech de Fret op d'Schinn bréngen. Ech als Beispill hu mir hei opgefouert, dass een e Raccord ferroviaire zu Sandweiler kontern, an enger grousser Industrienzon, wou mer fréier esou en Accord, Raccord haten, erëm kënnt opbauen an erëm méi Fret op den Zuch kréien. Ech mengen, Dir brauch ech net hei ze soen, dass all Camion, deen op der, vun der Strooss erof ass, dass dat e gudde Camion ass. Ech géif soen, domat wär ech enke doduerch. Wann Der da Froen huet, da sti mir Iech zur Verfügung. Oder ech ginn dem Roger Loff mol fir d'éischt d'Wuert eng Kéier als Vertrieder vun der Biissener Gemeng puer Wuert zu der, jo, komm dohinner dann.
Jo, also mir als Gemeng Biissen kënnen d'Initiativ vum Landesverband nëmme begrëissen. Fir déi Streck Biissen-Dikrech mat weiderem Ausbau op Gilsduerf do erëm opzemaache fir de Persounentransport. Mir sinn eng Gemeng, déi elo 3.200 Awunner zielt. D'Prognos ass an den nächsten 10 Joer, datt mer op 4.000 uwuessen. Mir hunn eng grouss Industriezon, wou elo eng och 3.000 Mataarbechter elo all Dag enger Aarbecht do noginn an do ass nach immenst Potenzial do. Also do gëtt och geschwat, datt an der Zukunft do alt bis 8.000 Leit all Dag do schaffe kommen. A firwat do net op d'Schinnen zréckgräifen, eppes wat och wat elo schonn do ass. A mir giffen et begréissen, do eng direkt Ubannung un d'Nordstadgemengen hunn, matzen am Zentrum. Et kéint ee sech virstellen, ee Park and Ride bei eis an der Géigend ze bauen, wou kéint ugefuer ginn a wou d'Leit dann do ëmklammen, een Arrêt an der Géigend vun eiser Industriezon dann, wou een op d'Mobilité douce dann kéint zréckgräifen. Mir sinn am gaangen ganz vill an nächster Zukunft do op den, alles op de Vëlo ze setzen, wou mer, Een Cyclecroc maachen, een Arrêt am alen Garthaisschen, wat mer wäerten ëmbauen, wou d'Leit kënnen eng Paus maachen, eppes Klenges iessen. Dann hu mer d'Biisser Millen, wou mer och wëllen an nächster Zukunft elo e Projet ugoen an eng Aart Hotel, Bed and Bike, ëmzewandelen an et géif op der Hand natierlech leien, wann d'Leit dann och nach do op déi schéin Eisebunnslinn, déi och zum Deel duerch de Bësch laanscht d'Atert féiert, kéinten drop zréckgräifen.
Merci Roger. Jo ganz kloer. Also déi Eisebunnslinn déi gëtt haut nach benotzt. Do fuere Güterzich. Déi Eisebunnslinn ass engem ganz gudden Zoustand. Déi geet duerch Colmer. Colmer ass eng al Gare. Déi läit op der Héicht vun engem Lycée, Nordstad Lycée mengen ech, oder de Lycée zu Colmer mat enger grousser Piscine. Déi gëtt vun der Nordstad Gëtt mat finanzéiert, do kënnt een, ass och ok. An wéi gesot, mat de Buergermeeschter vun Ettelbréck, déi gesinn dat och ganz positiv, well een aus dem Réidener Kanton, an ech mengen déi ware jo och schonn um Fernseh viru kuerzer Zäit, dass déi e grousse Problem hunn nach ëmmer mat Trafic duerch d'Lach, duerch den Dall vun Ettelbréck. An do kënnt een an der Biissener Géigend d'Bussen aus Réiden,